Chibai ule, tumpang chuan kan lo lawm chu a vawiin a kan lo review tura hi Bajaj pedestal fan a ni a, a fan stand sang chiang kha a ni a, hei hi four hundred millimeter maw a blade a hi four hundred millimeter a lian ber chi ti ila khami size a kha a ni a tichuanin heng ho a hi sixty watt An ning ka hria ka hriat suah loh chuan an ni a, an quality tha khawp mai. Hei tunah hianin a ih kan sell mek a, eng tiangin nge a price inthlak zel dan tur hi ka hre lo a, mahro chu tunah rih hi chuanin rupees sanghnih leh zangain kan sell mek a ni aw, tunah hian rupees sanghnih leh zangain tuna mi lo hi colour dang pawh kan nei a, hei hi kan rem khawm thla kan lak nan leh review nana kan han hmang nawk nawk a ni a, a blade hi tunah hian a sen a ni a. Hei lo pawh hi a blade var leh a blade pawl a light blue ang rawng pawh kan nei bawk a ni. Tichuan in a han en chiang ila hei hi a ni a four hundred millimeter blade a ni a, a size lian ber pangai ang kha an ni a, three hundred te pawh mah a ai teh te pawh mahse Bajaj bikah hi chuan four hundred ang kha a awm kha tiang khan maw hei a full size lian ber an ni. Tichuan hetah hian a speed hi pathum. a awm a, zero hi chu off na kha ni mai a, one two three khan a awm leh ta a, tichuan hetlai hianin hemi hi a adjust theih a, a stand san zawng leh lo hi chu maw stainless steel rod a shaft a hi hei hi duh chuan hetlai a herh thawl khanin a tihsangin a tihniam theih a, tichuan heia stand hi a nghet tha khawp bawk mai a, heng ho hi maw a inthuah a, hemi hi a chung lampang hi plastic an hmang a hnuaiah hianin ihh. Ehh plastic nge thir kho an hmang kho aw hetiang khan a inthu a rit tha a grip tha tin tawlh mai mai thei lova grip nghet maw hei hi hei in hmu thei maw eih eih eih kha khami grip nghet ang chiah kha an hmang bawk a ni tichuanin hetah a hnung lam hi in han en lei la heti lamah hianin hei a enge a lu a va tih vir kual na kha aw a tih vir leh a lock na kha. inti ila a awm bawk a ni aw a zirtirna leh a lawkna hetia pawh dawh leh pawh ihh nem luh kha a ni mai ta tichuanin heti laia hianin he tlamah hian ding lamah hianin hetlai hianin hemi ah a rod a lock na kha a awm bawk a tichuan heti lam kil ah hianin in hmu thei ang aterw hetlai kil ah hianin hei hi in hmuh theih chuan hei chu ah a thlek sang leh sang loh maw a fan a lu a lei lama an hawi tir leh a chung lam hawi tirna khami adjust na a lock na adjustment a kha. a awm bawk a ni tichuanin han on chhin ila ka on mek a hetah hianin speed one a indah ila hei hi hei hi speed one hei aw a vir thei in ka dah mek a hei tunah hian a vir a ni hei hi a ni a tin kan han sawi tel duh pakhat a chu tuna kan review pah hianin bajaj rupees sang hnih leh zanga pedestal fan lei thei a hi chu a man hla khawp mai aw speed two hei hi a speed two a. A nih leh ta, a ri hi a beng cheng lo bawk a ni. Kan sawi tel leh duh chu, tunah hi chuan ti khan a rawn thawng a, tah hi chuan aw kha kan trawk pawhin hre thei lo mai te ka hre lo a, phone ah hian maw phone lam microphone a rawn chhem avang khan a ria kha ih a rawn beng cheng a ni mai thei mah erawh chu kan han sawi tel duh chu tia kei mahina a hmuna kan han ngaihthlak hi chuanin thawm a nei lo. Heta kan ceiling fan lam thawm hi chu inhre mai thei a mah erawh chu hemi bik hi chuan in thawm hi a nei lo ti ila a hriat phak loh hei tunah hian fit thum vel a, Hla ah hian ka awm a thawm hi ka hre lo hrim hrim a ni. Maw? Chutiang khawp a, a zawi a ni, a ri hi beng chheng lo a ni tih kha kan sawi tel dual. Speed three ah dah leh chhin ila, umm, hei speed three ah hian kan dah leh ta a, hei hi a ni bawk a ni. Tichuan in nihchin a ka sawi ta, kan sawi chhun zu mang a, Rupees sang hnih leh zanga a he pedestal fan, Bajaj brand lei thei chu man hla. Dawrah chuanin rupees sang thum zanga, sang thum zaruk, sang thum zasarih te ni daih a, chuvang chuanin rupees sang hnih leh zanga chuanin a man hla. Stock hi kan ngah lo a, a duh tanin a lak zung zung thei a ni. Aw hei in hmuh theih chuanin a tha khawp mai. A zawi bawk a ni. A ri hi beng chheng lo reng reng. A zawi engmah a hriat loh tih ila kan sawi sual awm lo e. Kan fan ri chiah hi ka hria a ni hetlam. Ih ceiling fan zawk a hi maw?